African Arrowroot nĩ mũmera tuonaga ũkĩruta ihũa itune, na nĩ ũrĩ mathangũ maramu mekũhana macoya ma marigũ. Mũmera ũyũ mathangũ maya maguo nĩ ũteithagia mũno gũthambia rĩera na mũno mũrarĩ ũrĩa ũkoragwo rĩera-inĩ. Athuthuria nĩ maratwĩra atĩ nĩ ũgĩteithagia mũno ũrigiti-inĩ. na kũiga marĩa matũrigicĩirie. Bũrũri-inĩ wa Nigeria, nĩ mahũthagĩra kahũa gaka gatune kũrigita mũrimũ wa marĩria. Mũmera ũyũ nĩ wonekaga ndũrĩ mbara na mĩmera ĩrĩa tũhandaga mĩgũnda. Na ũgakĩoneka nĩ ũtheremaga wega. Na mbegũ cia mũmera ũyũ cikoragwo kanyũngũ-inĩ karĩa gacokaga koma gakarekereria mbegũ ici njirũ. iria cikũgwo hau thĩ, kwoguo mũmera ũyũ ũgatherema ũgathondeka kĩhinga. Mĩmera ĩrĩa ĩngĩ kana nĩ ya gwĩkũria kana nĩ ya kũhandwo, nĩ yonekaga ĩkĩenda mũno hakuhĩ na mũmera ũyũ. Tondũ wathondeka kĩhinga, harĩa gĩtina-inĩ nĩ hakoragwo na ũgunyu, koguo ĩkona he hega mũno ha gũkũrĩra. Athuthuria nĩ maratwĩra atĩ, mũmera ũyũ nĩ ũhũthagĩrwo kũrigita mĩrimũ ya kũharwo, gonorrhea na ĩrĩa ya atumia ya njĩra ya ũciari. Mũkori waguo ũrĩa wamunya nĩ gũtuĩkĩra ũtuĩkagĩra, nĩ ũkoragwo na maĩ maingĩ na nĩ irio njega mũno cia mahiũ marĩa tũrĩithagia mĩciĩ-inĩ itũ, no nĩ ũkwenda watuo ũkarekwo ũhohe, ũratuĩkĩra tondũ nĩ ũkoragwo na kĩenja. Kĩrĩa gĩkoragwo kĩnyitĩte tĩri-inĩ mũno, na kĩanja gĩkĩ gĩgakorwo kĩhana o ndũma, na mabũrũri ma Asia nĩ mahũthagĩra kĩanja gĩkĩ irio-inĩ ciao cia ũndũire, tondũ athuthuria nĩ maratwĩra atĩ nĩ gĩkoragwo na wanga nĩguo tũgĩtaga starch kana carbohydrate. Kĩenja gĩkĩ no gĩcoke gĩkĩrwo na gĩkũre o ta ũrĩa mbegũ cigũgĩkũra. Nĩ ũthondekaga kĩhinga kĩnene na mũrĩmi nĩ egũkĩrwo agakĩruta ruta tondũ mũmera ũyũ ũgũthiĩ ũkĩingĩhaga. na no ũiyũre mũgũnda-inĩ waku. Nĩ tũkĩonaga kũrĩa thĩ mĩmera ta mĩkengeria ĩgĩkenera mũno hau tondũ nĩ wendete handũ hena ũgunyu na mũmera ũyũ nĩ ũhutagio nĩ igunyũ. Na tũtambi tũrĩa tũngĩ no ũgũtuona ho. Ti mũmera ũgĩkoragwo wĩna mbara na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, kwoguo ndũkũgiria irio cia mũgũnda cigĩkũre. Ũrĩa ũtegũkĩenda kũũrĩa kana kũhe mahiũ make, no akĩũhande ta mahũa na nĩ magĩkoragwo makĩrĩ o mega.